Din id-darba, mhux se nitkellmu fuq nies ta' importanza, magħrufa jew ta' ċertu grad, imma fuq bniedem sempliċi. Ħajjat li kien jgħix ħajja sempliċi u li kiteb dan il-kont. Il-ħajat kellu martu, ħajjata wkoll. il-kont. L-ewwel data li nsibu fih hija s-sena 1715. Dan il-kont jinsab fost l-arkivji ta' dokumenti u manuskritti fid-dar famuża tal-Berlt magħrufa bħala Casa Rocca Piccola, li kien fetaħ għall-pubbliku l-Markiż Nicolas de Piro. Jekk inħallu ftit l-immaġinazzjoni timraħ, insibu lil ħajjat li qed, flimkien ma' martu, jikkomponi l-kont li kien ser jibgħat. Ad 15 Aprile 1715. Tajba din, kollox bil-ħmistax, bil-kwindiċi! Ara ssib xi deċmi.

Trescudi. Il-ħajjat Michelangelo Mallia ried li bil-kont stess juri rispett u fl-istess ħin qiegħed attent għax il-kont jista' jkun għoli ħafna. Il-benestant Claudio D'Amico kien imdaħħal mal-familja ta' nobiltà De Piro, għax kieku dan il-kont ma setax jinstab fl-arkivji ta' din il-familja. Il-ħajjat lil benestant Claudio D'Amico, li kien ilu 16-il sena biex jħallas, ma riedx li jurtah jew jurih disrispett, għax il-benestant kellu importanza kbira fis-soċjetà u kien jaf ħafna nies tal-alta soċjetà.
Issa dawn il-kontijiet kollha jibdew mill-1715 ma nistax inbiddilhom għax veru għallum li jidru li huma rħas, issa m'hemmx tagħmel, huma li huma. La maċċara miżerja. U kemm ħitlu jaħasra lilu, u kemm ħitlu mhux biss lilu, u lis-sinjuri u lin-nista madwaru, u lis-sefturi, u għaddejjem ħallasnix. Ilni snin nistenna biex nitħallas. Kemm ħitlu u kemm ħitlu ja ħasra.
Id-dejn mal-benestant Claudio D'Amico, il-ħajjat, kien jaqbel għalih u kien jirrendi. Għax D'Amico kellu parantela u mitħla sew ma' ta' De Piro u ngwanez u l-qbija u dawk l-oħra tal-alta soċjetà ta' monsinjuri u benestanti oħra. Il-ħajjat Malija kien jaf tajjeb li seta' jiftaħar li kien il-ħajjat ewlieni tal-familja ta' Claudio D'Amico. U dan kien ifisser aktar xogħol. U għalhekk Dan id-dej kollu kien qisu investiment għalih. Fil-fatt, l-ewwel kont kien ħareġ fil-15 ta' April tal-1715 u l-aħħar wieħed ħareġ fil-1731. Qed ngħidu tax-il sena. Fil-gwarda robbi tal-Markiż, barra li nsibu dawn il-kontijiet vari li rċivew l-antenati tal-familja De Piro, nsibu kol għadd ta' ħwejġ oħra. Bil-bis infushom u fosthom l-onnella. Minn dokumenti ta' żmien l-1738 L-Ornella kienet ukoll popolari anke fi Sqallija. Però kien hemm żewġ tipi ta' Ornelli, dik tas-sinjuri u dik tal-fqar. U kien hemm baħar jaqsam bejnietom.
Ara x'lista sabiħa sa jkollu is-Sinjorija tiegħu Guido D'Amico. Ara kemm se jieħu gost meta jaqra dan il-kont. Drab fin tas-satin u suf. Libsa ta' taħt tas-satin. Libs oħra ta' taħt mingħajr kmiem. Drab ieħor fin kollu tas-satin. Ċfuf għaċ-ċintorini. Għaċċiltu.
Biċċilla sewda. U skudi u tari u grani. Satin iswed.
U skudi u tari. Sofur mamula minn ħjut ġewwa Firenze. U skudi u tari.
Nofs li bra satin isfar u libsa kollha kuluri bil-fjuri tas satin u ħjut oħra fini. U skudi u tari u grani.
U qatt ma titħallas. U xi darba nitħallas. Ftakar illi dak qed iġemmgħalna l-iskudi għal meta nixxieħu. Dax min għalih li hu dan il-benestant u martu!
Issa tassew telgħu il-kontijiet ta' Majestro Mallia? Naf, imma ħallihom jitilgħu, fuq kollox, ara kemm qabbattu klijenti ġodda. Ħallih jistenna jew sib ħajja ġdid. Le le le le le ma jistax ikun ħallih jistenna aktar, poveru uomo, jeħtieġ nara x'nista' nagħmel. Mela, bħalissa għandi problema. Inqoton dis-sena ma għamilx. U tal-qbiela għataw lura fil-ħlas, U dawk ta' Marsilja? Ma smajt xejn aktar minn għandhom. Oh, ki vergonja, vergonja! Makari, jiena jeħtieġ li nara x'nista' nagħmel biex il-Maestro Mallia ma nħallihx jistenna aktar. Naf, imma tih il-ħwejjeġ li ma tużax. Għadhom kważi ġodda. Tih dawk u mhux skudi u grani u tari. Ma liema ħwejjeġ? Għandna gwadarrobba mimlija u ħafna minnhom ma jiġux. Tieħ dawk li ma tantx użajt u hu jkollu x-xogħol ġdid u jkun jista' jbiegħhom. Sì,
un'idea buona. Brillante!
Imma Mikelanġ, taħseb li xi darba se titħallas? U meta nitħallas, nixxi biċċa raba', niżra' xi ħaġa ġo fiha, inrabbi t-tiġieġ u xi mogħża u jkollna x'nieklu. Imma meta l-ħajjat jgħodd il-kont kollu, fl-aħħar tiegħu nsibu wkoll din in-nota.
Ne ho ricevuto le sottoscritte partite. Li qed jgħid il-ħajjat hu li qed inaqqas mit-total ta' ħlas li rċieva u li din hija interessanti għax is-sinjorija tiegħu D'Amico Kien ta lil Michelangelo Mallia għaġ-ġmiel ta' ilbiesi tiegħu stess li ma kienx juża biex Michelangelo ibiegħhom. U dan daħħal xi ħaġa sew tagħhom, allura ġara li l-ħajjat beda inaqqas mill-kont ta' total ta' 66 skud u ġabu għal 47 skud. Giorgio Psaila Mercante. Dan kien partit. Sistema komuni ħafna f'dak iż-żmien meta l-flus kienu jkunu nieqsa. L-aktar meta tirrealizza li 94 fil-mija tal-popolazzjoni ma kinux jafu kif ser kollhom flus biex jgħixu huma u l-familja tagħhom sal-aħħar tas-sena.
Qegħdin rakkolti hawnhekka llum skont il-liġi, quddiemi n-Nutar Nicolo Zammit, ix-xhieda Suor Reverenda Clarissa, Insibu nota oħra li tindika li jista' jkun li Michelangelo Mallia tħallas fl-1738, possibbli li dan ifisser li tħallas wara aktar minn għoxrin sena? Claudio D'Amico u l-Maestro Michelangelo Mallia. Con i poteri conferitimi mill-Istat, attesto che qiegħed isir il-ħlas ta' 47 skud da parte del Signor D'Amico verso il-Signor Mallia.

Il-Kont tal-Ħajjat ta' Michelangelo Mallia lill-Benestant Claudio D'Amico jiftħilna tieqa tal-ħajja tan-nies sempliċi tat-tmintax-il seklu. U dan minn biċċa karta li hi kont.